تے باقی آپاں ماشاءاللہ اپنے کھوکھے تے بیٹھے ہیں تھے اتھو آپاں کیتے ویلاگ سٹارٹ اوکے سنگت تے کھوکھے تے وچ بیٹھے ہیں تھے ماشاءاللہ ویلاگ کار کیتے شروع اپنا پیارا جے ویلیج لائف دے پیاریاں پیاریاں ثقافتاں دے اور پیارے پیارے بیوٹیفل نظارے سریکی دے تڑا بیرا اپنا سلیم کھوکھے والا تساں ایک اکثر لے دے راندے وے ان دے پاک ویلیج لائف سریکی آواز دے چینل تے کیونکہ تڑا بیرا سپیشل پرسن ہے ویلاگ اکثر بڑھے دا راندے گرمی دے وچ کھجل خوار بھی تھی دا راندے اور محبتاں حلال دیاں اور محنت حلال دی کریندا رہندے تے اج ماشاءاللہ تہاکوں آکھنڑ دا اے ہے اج تہاکوں سرپرائز ڈیونڑ دا اے پروگرام ہے ساڑا کہ اساں اج ماشاءاللہ ولاگ کر گھدے شروع ٹائم ترائے دا تھیندا پئے ولاگ دبنگ ہے گرمی بہوں زیادہ ہے ہبس زیادہ ہے پکھا ہے تے پکھا سیک مریندے شور پیندا ہے تے پکھا بند کر کے اساں کھڑایا ہوئے اساں مزید اپنا ولاگ کر گھدے شروع کنٹینیو کریسو اپنا ولاگ دی طرف تے جتنی وی سنگت ساتھ ساڈے چینل تے نوی نوی نوی نوی آئی ہوئی ہے ماشاءاللہ پیارے جے سرائیکی وسیب دے اتے تے او جلدی جلدی مریسو ساڈا چینل سبسکرائب سبسکرائب کرن تو بعد اے کہ بیل آئیکن گھنٹی جیڑی ہوسی ساڈے نال او تساں پریس کریسو کیونکہ تاکو ہر آون والا نوٹیفیکیشن ساڈے سرائیکی ولاگ دا ساڈے سرائیکی کلچر دا ساڈے سرائیکی پیاریاں پیاریاں ثقافتاں ڈیکھن گا تاکو ملسی رہندا اپنے چینل تے ٹھیک ہے سنگت فیس بک پیج تے جیڑی ویڈیو پہنچدی پئی ہے فیس بک پیج تے اوندے تے وی محبتاں کریسو کو فالو کریسو اور اوکو لائک کرے سو تون چار دے سو ٹھیک ہے ویور تے باقی آج دا ماشاءاللہ اساں پیارا جے گڈ نیوز دے نال نال ولاگ کیتے شروع خوبصورتی دے خوبصورت دے پیارے پیارے سریکی آواز دے سریکی سریکی وسیب دے نال نال بھراواں دے تے تساں ویڈیو سکپ نہیں کرنی آج دی جڑی ویڈیو نا اساں ماشاءاللہ انٹرسٹنگ کرن والے دبنگ کرن والے ہیں

تہاکوں ساری گڈ نیوز اتھاں ہی ڈے ڈیتی تاں مزہ نی آونڑاں کیونکہ ولاگ دے سٹارٹ دے وچ اساں ڈسیا تہاکوں گڈ نیوز اے اج ماشاءاللہ بڑی پیاری گڈ نیوز اے اساں اپنڑاں ولاگ اتھوں دلچسپی دار ماحول دار مزے دار شروع کر گھیدے ساؤنڈ چلدے پین ڈھول وجدے پین میں آدھاں دم دما دم دم تھیندی پئی اے تے تساں راونڑاں اے نال نال صرف اج دی ولاگ دے نال تساں ایں گالھ اڑاونڑاں اے ویڈیو واچ کرنی اے واچ ٹائم ساڈا کمپلیٹ اتنا ٹائم کراندا پئے اتنا آوندا ہے اتنا راندا پئے اتنے کو تساں اج پورا کرنے اج دے ولاگ دے اوتے سنگت ٹھیک ہے تے موٹر سائیکلاں دی دھڑتال ہے عوام ویندی پئی ہے دڑا دڑ ویندی پئی ہے تے اساں گیا اساں چل کے اپنے پیارے جے ویوراں کو بھی ڈکھاؤ ساری سنگت جتنی بھی دیس پردیس تو سجن بیلی ڈیدے پین سارے کو لو یو ٹو تھی گیا دل دیاں گہرائیاں نال ساڈے وسیب سرائیکی پیارے بھراواں دے گو تے باقی چاڈا ہن مزید زیادہ سر نہیں سکھاندے تے تساں بھی ساڈے تے ریکویسٹ کرے بھرا دا فرج کینی تے بھرا دا کھوکا خالی ہے اینکوں تساں ویڈیو کوں واچ کرنے تے اپنا پیسے ساڈے واپسی آون تے اساں ماشاءاللہ اپنے سامان اخراجات پورے کروں ٹھیک ہے ویور باقی لو یو ٹو ہو گیا ساڈے سرائیکی پیارے وسیب والے نو تے ماشاءاللہ اساں اپنے کھوکھے تو ویلاگ سٹارٹ کیتے اج کافی ٹائم بعد تے سامنے بھائی گول گپیاں لا وی آیا ہوئے چوک دے پھٹ ہر چیز آمد و رفت او چیک کرو آواز آندی پئی تاکو بڑ بڑی ہے ذرا دور کافی لیکن آواز آندی پئی ہے لیکن چلو تاکو چل کے تاکو تھے ماحول لکھے نے زیادہ توڑا وال سر نہیں سکھا دے وال تو ساکھ تو کہ سلیم برا لمبی تھی لمبڑ کر لیندے بے لیکن ویڈیو سکیپ نہیں کرنی رامنا تو ساں ویڈیو تے نال نال کمنٹ کر کے دسنی ہے رائے دیونی ہے پیاری جائیں اے اسے سائڈ تو اپا چلنا ہے دیں میں چلنا ہے اے پیا تے چل کے تاکو انجوائے کرے نے آج دا ویلاگ سارا پیارا جیاں تے میں آدھا تون چاہ دیونی ہے سا جی میں آدھا آج دے ویلاگ نہ تاکو مزہ آوے سی باقی نہ رو ویڈیو سکپ نہیں کرنی باقی ویور ماشاء اللہ کو شام دید اگاں پہنچ آئے اساں اپنی منزل دی طرف خوبصورت جی سخاوت دے طرف تساں ڈیدے پہ ہو سو کہ سلیم برا کتے پہنچ ہے بھائی جان اساں پہنچ آئے خوبصورت جی سخاوت تے خوبصورت جی گراؤنڈ کنٹری دے اندر ٹھیک ہے ویور تے ماشاء اللہ ایتھے بڑا ماحول پھبا ہے بڑا پیارا جا خوبصورت جا ماحول پھبا ہے

تے پبلک تھی ویسی اپ سیٹ کھیزن کے سلیم کھوکے والا سائیڈ دیر کیمرہ گھمائی کھڑے این گلو کیمرے دا منہ سڑا فرنٹ دے رہے باقی تساں راسو نال نال ویڈیو سکیپ گھنا کرے سو آج دا مزیدار ویلاگ ڈیکھن کیتے تساں سامنے تساں دے دے پے ویا سٹیج بنا پے پھول چھول لگے پین برا تھوڑا کو سٹیج دے انہاں بلایا ہے پروٹوکول نال تے باقی آج دا شاہانہ شاہین کرکٹ دا میچ تھیندا پے وی آئی پی خوبصورت جے ساڈے گاؤں دے اندر ماشاءاللہ تھوڑا ویندے ویندے تاکو ڈسی ونجو کہ اتھا کیوں اساں آئے ہوئے سے اتھاں ویور تھیندا پئے میچ کرکٹ دا یعنی کہ ٹورنامنٹ وی تھیندے پئن باقی بئے بئے وی کرکٹ دے کلب دے وچ میچ ڈھیسر دی عوام آئی ہوئی اے دور دراز توں کرکٹ کھیلݨ کیتے عوام آئی ہوئی اے تے ماشاءاللہ تہاڈا بھرا وی پہنچ گیا اتھے اپݨا ولاگ بݨاوݨ کیتے پیارا جیہا کنٹری خوبصورت جیہا ساڈا گاؤں چھوٹا جیہا تے باقی سنگت ساتھ جتنی وی ساڈے چینل تے بیٹھی اے تے جیہڑے جیہڑے محبتاں کرݨ آلے ہن شوقین میچ دے ہن انہاں کوں لو یو ٹو تھی گیا کرکٹ دے میچ دے اتے ڈھیر سارا ساڈے ولاگ دے اتے اور جلدی جلدی آ کے کمنٹاں اچ حاضری لواؤ کہ کرکٹ دا شوقین کون ہے تے ساڈے گاؤں توں ویڈیو کون کون ڈیدا پئے اور جیڑا جیڑا ساڈے گاؤں توں ویڈیو ڈیدا پئے پیارا جیہا کمنٹ کر کے ضرور ویسو ڈسیسو کہ اج تساں اج آلا گاؤں وچ میچ ڈیٹھا ہے کہ نی ڈیٹھا جیڑا اپنا گورنمنٹ ہائی سکول تھیندا پئے کرکٹ دا ٹورنامنٹ دا میچ اور دھماکے دار انٹری چھکے چوکے لگدے پین تے بھرا تہاڈا بنیندا بیٹھے ویڈیو اپنے ولاگ تے ٹھیک ہے سنگت تے باقی ویڈیو سکپ نہ کریسو نال جڑے راہسو محبتاں ونڈیسو اپنے پیارے بھرا سپیشل پرسن دے نال نال تے تساں کرنے انجوائے تے میں تہاکوں چس چ ویسوں سٹیج ہے باقی سارا ماحول تہاکوں ڈکھیسوں ٹینشن نگنی فکر نی کرنا بالکل بے فکر تھی کے بامنہ تہاکوں سارا انجوائے کریسوں اج دا ولاگ کرکٹ دا میچ اور پیارا جیاں خوبصورت جی سخاوت تے خوبصورت جیاں ماحول کرکٹ دا ٹھیک ہو گیا سنگت راؤ نال نال ویڈیو سکپ نہ کرو تہاکوں فل انجوائے کرینے فل ماحول دی چس چ ویسوں

باقی ویور کیویں انجوائے کریندے پے وے کہ نہیں میں آدھا انجوائے کرن دی تاکو فل چاس آندی پئی ہو سی ایکو ساؤنڈ ڈھول دا رقص ڈھول دا میوزک بڑا میں آدھا دلچسپی دا ماحول بنا ہے تساں ایویں اپنے بھراواں دے نال سپورٹ کریسو آندے تے تاکو اساں ایویں چھکے چوکے ڈکھیسو آندے بڑی دور دور دو کھلاڑی کرکٹ آئے ہوئے ٹیم لگی ہوئی ہے فل زوراں دی چھکے چوکے لئی آندے بھرا تھوڑا ولاگ چھکی آندے اپنا تے باقی تساں ایویں سپورٹ کرنی یا اپنے اپنے پیارے پیارے ویور جا جتنے وی ہیں ساڈے کمنٹ کر کے رائے ڈیسو کہ تانوں کیسا لگدا پیا ساڈا اج دا گاؤں دا خوبصورت جا ٹورنامنٹ دا میچ تے میں آدھا ویور تاکو چس چوا لینی ہے فل مزیدار تے تساں نال نال صرف نال جڑے راونے محبتاں کرنی تے فل تاکو چساں چواونی خوبصورت جا ویلیج لائف تے پیارے پیارے انجوائمنٹ دے ولاگ سرائیکی۔

دھماکے دار انٹری تھیندی پئی اے میں آکھداں وڈے وڈے موزیس آندے پئن موزن تے باقی سونڈ ڈھول میوزک فل سامنے تہاڈے سامنے ہر چیز اکھاں تے ڈکھائی ویندی اے ڈھول میوزک ایکو سونڈ سب کچھ لگا ہوئے تے برا تہاڈا انجوائے کرویندا پئے تہاکوں اپنے سرائیکی وی لاؤ۔ تے باقی تساں اپنیاں محبتاں ونڈنیاں ساڈے نال نہ راونا ویڈیو سکپ کیا نہیں کرنی ہو سکدا ہے کہ تساں ویڈیو سکپ کر ونجو تانوں سمجھ نہ لگے کہ ٹونامنٹ کتھاں ہوندا پیا ہے ساڈے اپنے گاؤں پیارے جے خوبصورت جے کنٹری اندر چیزاں بیچن والے ہر چیز والے فل چل مستی اور فل مزیدار ویلاگ ہو گیا اج دا تے باقی تساں دیدے پے نال نال عوام آندی ویندی انتظامیہ تاندے ویندن خوبصورت جے ماحول سجدا پے فل ڈھول میوزک بینڈ باجے عوام تہاڈے سامنے عوام بہوں زیادہ رش ہے کیونکہ میں عوام دے وچ کھڑا عوام تیر کیمرہ کھرینے نا عوام بچاری ڈسٹرب تھی ویندے کہ یار کیمرہ ساڈے تیر نا کر دیواراں دے سائیڈاں دے ایڈے اوڈے ہر سائیڈ تے عوام ہی عوام ہے تے باقی چھکے چوکے لگدے پین بھرا تہاڈا ولاگ بنیندا پے کنٹینو کرے کیتی آندے ولاگ چھکی آندے تساں نال سپورٹ کریندے آسو ویڈیو واچ کریسو مافتاں بارا

تے بھرا تہاڈا آپ گرمی اچ آ گئے تے ولاگ بناون کیتے اورلی سائیڈ تے کہ اساں اگے ویور ساڈے ایہ نہ آکھن کہ سلیم بھائی ہکی جگہ بلا بلا کے ڈکھا ڈکھا کے ڈسٹاپ ہو گئے ہیں ماحول پیارا جیہے خوبصورت جیہے تساں ایویں نال جڑے راونے تہاکوں پیارا جیہے انجوائے کرویسو اور پیارے پیارے خوبصورت جیہے ماحول ڈیکھن کیتے ساڈا ولاگ تے ساڈا چینل سبسکرائب کرنا بھولنا نی اس سائیڈ تے آ گئے سامنے ہن اس سائیڈ تے ڈیکھو کرسیاں تے عوام ہے پرلی سائیڈ تے ساری عوام ہی عوام ہے تمبو کناتاں لگی ہوئیں فل ماحول بنایا ہوئے میں آکھداں چل آلا ویور امید ہے کہ تہاکوں ساڈا اج دا ولاگ ساڈا سرائیکی کلچر دیاں ثقافتاں اور پیارا جیہا ٹورنامنٹ دا میچ تہانوں کرکٹ دا میچ تہانوں پسند آیا ہوسی کوئی گل تھی کوتاہی ہوئی ہوسی تاں اساں معذرت کرݨ کیتے تیار ہیں تہاڈے کیتے دلوں ویوارڈ۔ ہر سائیڈ تے ہریالی ہریالی تہانوں دیکھݨ کوں ملسی یا ہریالی دے اتے تہاکوں بندے جاوان سارے نوجوان بیٹھے ہن تھے کرکٹ دے شوقین جتنے وی ہن فل انجوائے کریندے پئے ہن کرسیاں جتھاں جتھاں دل لگا پئے کرسیاں چا کے عوام بیٹھی ہے ساریاں

درخت ہن پودے لگے ہن اتھاں اتھاں عوام لکی ہوئی ہے چھاں تلے سکون کریندی پئی ہے اور کرکٹ دے میچ اچ جتنے وی کھلاڑی ہن سب لگے ہوئے ہن پھبے ہوئے ہن فل ماحول پھبائی پئے ہن تے سامنے دور دراز تک سٹیج سامنے ڈیدے پئے وے اسٹیج دے ایکو ساؤنڈ سب محبتاں کرن آلے سنگت ساتھ سٹیج دے موجود ہے سپورٹر وی جتنے ہن ٹیم دے ممبر وی سب سٹیج دے بیٹھے ہوئے ہن تے اساں ٹر پھر کے اپنا ولاگ بنیندے پئے ہن نال میں تے میڈا یار بوٹم تے نال چھوٹا بھائی شہزاد وی ماشاءاللہ نال ہن تے امید ہے کہ تہاکوں ساڈا اج دا دلچسپی دار خوبصورت جیہا ولاگ پسند آسی تے باقی کوئی غلطی کوتاہی ہوسی تاں اساں دلوں معذرت کریسوں فیس بک پیج یوٹیوب چینل کوں فالو سبسکرائب کرنا بھلنا نی محبتاں کرنیاں بھونیاں نی پیارے پیارے انجوائمنٹ کرنے ولاگ کوں لائک سبسکرائب فالو شیئر کرنے انشاءاللہ اپنی سنگت ساتھ تکر ساڈا چینل سبسکرائب کر کے پہنچایا کرو ویڈیو ساڈی واچ کیتی کرو اور ویڈیو شیئر وی کر چھوڑی کرو محبتاں ونڈا چھوڑیاں کرو اپنے بھرا سپیشل پرسن کوں ڈیسو اجازتاں ولیگ میلزو ہر ہک نویں ولاگ نال پیاری جئی سخاوت تے خوبصورت جئے ولیج لائف دی پیاری جئی آواز محبتاں بھرا سرائیکی آواز اور اللہ حافظ سنگت۔